Mpakyɛw ada Roma maka no sei eh wo hwɛ a mmerɛ na ɔyɛ teae kakra deɛ na mmerɛ a meba ha no nte sɛ damfo no a na ɔgyegye yɛ taataa no na ɔka amammerɛ bi na amammerɛ no ma nkyerɛ mu a nhwɛ a binom bɛ nte aseɛ na binom bɛ tim kasa bɛ kasa na kyɛ sɛ bɛ pɛ sɛ bɛ kyerɛ sɛ nea bɛ so koraa kyɛ ne nyame a ɔwɔ soro yi nso so koraa ɔyɛ dɛ usa. Wɔ dɔm amane mfeɛ apem ahansia aduanan, 1640, ɛkɔbaa sɛ hene no a ɔwɔ hɔ ansa sɛ sraku. Ɔyɛ mmerɛ ɔhu mpanimfoɔ wei a ɔlɛ me ni wo a nuabaa no ɔsi so no me mma ntaafoɔ no ata panyini ɔnni akonnwa. Ɔkɔhu binom nso ɔlɛ ata kumaa no nni akonnwa. Saa deɛ kɔdii amanfoɔ tim ankyɛre na ɔtɔɔ hɔ binom. bɛbɛ pɛ na nyini binom bɛbɛ kuma ɛnam saa nti ɛmaa ɛkɔyɛɛ te sɛ mane no nom wɔ tete ɛte akwamma mɔnwene so yɛ mu nson mmiɛnsa kaa akwamma mɔnwene so mu nnan yɛyɛɛ sɛ yɛmmaa yɛ mu nyɛ dɛn tete Yɛfiri Akorɔmamma Nwene so, yɛkɔɔ Nyanawa ase, bɛbɛfrɛ no Nsawam. Yɛfiri Nsawam, yɛkɔɔ Obo. Yɛfiri Obo, yɛkɔɔ Asuonya, Asumagya. Yɛfiri Asumagya, yɛkɔɔ Kumawu. Yɛfiri Kumawu, yɛkɔɔ Suntrɛ so. Yɛfiri Suntrɛ so, yɛkɔɔ Banso. Yɛkɔɔ Tentebepɔ, Bɔmawediem, Abesim. Yɛkɔɔ Gyaaman. Yɛkɔɔ Asuofiri, Cote d'Ivoire. Enti ɛnyɛ dene nyɛ nwonwa sɛ ho nhene Bɛ ɔyɛ dɛ odidi he sunterɛ so na akɔnom nsuo wɔ he komɔɔ no ɔɔkɔ ne bua. Na kyerɛ sɛ na ɔso. Na wahu mmerɛ a wɔbɛduru baabi a na nnɛ bɛka no Asante no, na saa beaeɛ no nyinaa na ɔhyɛ he wɔn ase dɛ nkyerɛhene. Nsɛm bi no bɛɛ. Asante Kɔtɔkɔ, wokum apem a, apem bɛba, na abonofoɔ so honnim ho deɛ, bɛ abono kyɛne apem, na bono kyɛne a wokyɛne apem no na mekyerɛ nhu mu, wei yɛ KKK life and colour. W'ani nyinaa ne sɛ. Mmerɛ a yɛkɔduruu Dankyira, Dɔmaa hene ɔso, Dankyira hene ɔno so saa bea ɔno ne hyɛ no ase. Bɛ mmienu bɛ bɛ nko ntɔkwa, non-aggression pact. Yɛ nuanom Asantefoɔ saa mmerɛ bɛwɔ yi, na nkyɛ sɛ bɛ nyɛ nnipa baako o. Ɛyɛ akuokuo bi a bɛabobobobobo ara na bɛaka bɛ ho abom. Bɛtee bɛ ho firii Ntim Gyakari hɔ. Bɛka pɛ yi ase mpo ansa wɔate. Ntim Gyakari, ɔfaa ne mane ɔkɔyɛɛ dɛ? Ɔkɔguu ɔkɔbɔɔ no wɔ pɛ yi ase mboa. Mmerɛ a saa yɛn nuanom a meeka bɛ asem bɛte bɛ ho firi Dɛnkyerɛhene ne bɛ mane bi a, bɛaboɛ saa maako maako nsia Nti na yɛate yɛn ho na yɛde yɛn ho deɛ a, saa amanne no yɛne bɛ bɛyɛ dɛn? Yɛbɛbɔ so ntɔkwa. Moa mma no bɛne hefoɔ? Ɛyɛ dɔmaa. Bɛntena bɛ baa bio. Yɛabɔ ho nsia. Sɛ zero. Bɛ bɛ bɛba seven. Nana, hɔ ne nde bɛsi, ka mɛtumi atoa so. Seven one no, moate sɛ. Kyerɛkyerɛ bɛsi, bantoma kurotia. Wontee saa asɛm no? Dɔmafɔɔ yɛ ne yɛma no baeɛ. Nka sɛ hene no a ɔbaeɛ no, yɛyɛɛ dɛ yɛtwaa ne ti hyee o. Ne ti no da so da Dɔmaa. Na ne kete no, ɔne ɔno ara no mu no, baabi a yɛasie no no nti saa asɛm no, ɔde aba. Na ɛnyɛ ɔno nko ara na yɛde no to hɔ. Yɛkuu mmiɛnsa. Matie amanhene a bɛwɔ soro, Yana, Nayiri, Bɔkonaba, Bolga, John Mahama, Gonja hɔ, ɛne Ghana ha baabiara. Mente sɛ bɛmanhene bi, ɔne bi koeɛ, da baako. Amanhene mmiɛnsa te tententem, mentee bi da, gye dɔm ara. Na wei yɛ live and colored. Obiri yɛ bo a tem oteɛ oteɛ kɛntɛn ɔtɔ so baako mboa na kyɛ sɛ nsɛm no baako nyɛ ɔfen so tem yɛ ɔnwawa a pɛ boɔ so hene na dɔmafoɔ na ne bɛwɔ hɔ no na ɔtɔ so mmiɛnsa no ne ba ne gyeeɛ wone deɛ nti a ba ne gyeeɛ yɛ nana no bɛkɔ Oguaa kɔgye nkyene, nam na atuduro na ɔhwɛ ma dodoɔ no bɛkɔ a ɛba a bɛaka akyire no ayɛ dɛ abɔ ataa bɛ nti mmerɛ a bɛde no too fam no ɔno ne bani agye na wɔn a ho abae deɛ ho bɛka sɛ baako no a ɔdi kan no ne wɔn ani agye na mmom meka wei nyinaa akyerɛ ho sɛ ho abakɔsɛm Ho ne mfeɛ mmaako mmaako mmerɛ a wɔpɛ baabi atena no, ɛtake ho two hundred and fifty years, ahanu aduonum, ansa na wɔba abɛtena dɔm ahe nkuro. Hene biara nni hɔ tumi de ho hene kɛseɛ tɔɔ fam. Mboa na wɔnka ho abakɔsɛm nti nnɛ binom bɛ twene boa, bɛfrɛ no sɛ, kɔ mpoano kye, ɔdua dua kum. Ebi wɔ ho kurom hɔ Kumawu na bi Kumase na anyɛ yie bɛboa bɛka Kumase a na mekyerɛ ho aseɛ live and coloured ɛyɛ abagya adwuma yi ara na wobɛte mmerɛ a yɛduru baabi a a bɛfrɛ no Asante nnɛ no sɛ madi kan aka sɛ na Dankyira hene no hwɛ hɔ Kuma Kumasefoɔ no bɛhyɛ Dankyira ase Na bɛ ne bɛ twitwa gya de ma Gyankyerɛ hene, Akuma ase hene nso hu sɛ nnɛ bɛasesa no, bɛdɔɔso nti wɛn sɛ bɛsesa no, Akuma ase hene ɛnyɛ kum bɛboa na bɛ mma so sɛnea ɛbɛ adwuma no bɛyɛ o. Woyɛ hene a wonim adeɛ na wotim kenkane na wonim mmara a wowɔ hu. Wonni biribi biara, wonkyerɛ me biribi biara. Meka deɛ ɛsi yɛ yɛ bɛmmaa so tete no ne bɛn penti ni hɔ. Penti no bɛde ntwoma ne yɛ bɛmmaa so bɛde ntwoma ne kɔma dankyirahene na bɛde akɔ abɛda ne ho anaa bɛde apenti Asantefoɔ no no. Na sɛ woyɛ dɔmani na. Woayɛ anwonwasɛm sei ne wɔwɔ nka, na wobɛbu wo ho ara abomfiaa, na ɛduru baabi a na binom bɛde bɛ ho retetɛ. Hɛ! Biara de ne ho tetɛ dɔ ɛ Ghana ha yi a, Dɔmafoɔ nko, yɛmfa yɛn ho ntetɛ. Nana, maka no sɛ yɛawie yi, nim sɛ deɛ nti a nwɔ ha deɛ, nim sɛ Kyeame. Mmerɛ a yɛreba dwam no, na ɔka dɔmaa abakɔsɛm. Abakɔsɛm no ɛsɛe baabi akyea kakra, nti na ɛsɛ sɛ ntene no. Nante ha sei, manhyia fie. Da biara bi ɔkɔhyae bɛhorom ne nkasa. Social media bɛhoro dɔmaafoɔ yɛn kasa. Na ano KKK nde tum baako bɛɛ ne. Wohu sɛ ɔyɛ bɛyaa? Aah, nti da biara bɛka Ɔfenso hene, ɔɔdi mmoa ne nkwa a, ɔbɔ ne nananom dini sɛ ɔne Asantefoɔ bɛka bom na Bɛdɔmaafoɔ bɛyɛ dɛ bɛdi yɛ so. Wote sɛ nkaa ho asɛm da? Ɔkaa no da biara, nti kurom ha ma nkasa. Otumfoɔ ɔsɛe tutu ɔtɔ so mmienu, Asanteman wura prɛko pɛ. Na na wadaworo ma ansa ɔte akonnwa kɛseɛ so, na nea ɔwɔ dɔm no, memma m'ano mpa no da. Na mmom nɔkorɛ nɔkorɛ, da biara sɛ bi ɔsua n'ahemfie hɔ a, nneɛma a ɔka no mɛnte, nte, na mayɛ dinn, ɔn sɛ nto baako faa mu, ɔn sɛ bɛsu ngo bebree o, na baako pɛ no ntoeɛ, ɔn sɛ sisei ɔyɛ bɛyɛ a. Nti bɛnhwɛ nhu, recordings aba social media, bɛnhwɛ nhu sɛ me so mɛtumi aka bi. Wahu sɛ baako nkaeɛ no, wahu sɛ apusi bɛ. Na me, Agyemang Badu Antɔso mmienu, mma menni torɔ da na mawu. Na ɔyɛ nnɔkorɛ yɛ nnɔkorɛ. Neɛ nkaeɛ no bɛ ɔnyɛ nnɔkorɛ a, bɛmfa mmɔ so. Ɛbɔ mo a, mɛyɛ dɛ? Mɛpa Ghanafoɔ nyinaa kyɛw na Ghana akɔ anim. Tia Asanteman a na yɛka Asanteman sɛ Kosi Bono Ahafo ne Ashanti ha nyinaa Buroni bɛka ha yi no nyinaa. So wɔka Asanteman a na Asante a na Boniman na wɔ hɔ a akyire bɛyɛ Asante, Ashanti ne Western Ashanti. Nti ɛyɛ Bono Ahafo, Asante Mantam ase Wura Wura nso ka ho. Tia

nhyehyɛeɛ sɛ aban adwuma bɛkɔ soɔ, ɛno nti na ɔtee saa regyen no. Obiara na ɔsom sika dwa biara yɛ te kɔɔ sɛ yɛayɛ prahafo regyen a, ɛno nkyerɛ sɛ wosom ha a wogye yɛ woanya fawohodie. Hiob Obi biara na ɛteɛ. ɔsom sika dwa ne sɛ yɛakɔte saa regyen mantam no, ɛno nkyerɛ sɛ woanya fawohodie anaasɛ wonsom sika dwa bio. Hiob ɛteɛ.

Sɛ tu okum dɔm akusi ma wodware kɔɔ wampam mu, me na meyɔɛ yɛ. Zion sɛ be ɔpem so okum dɔm akusi ma wodware kɔɔ wampam mu, ɔno na ɛyɛɛ ee teɛ. Womaa wɔn dware kɔɔ wampam mu no, ɛyɛɛ ne ɛpɛ nso. Zion womaa wɔn dware kɔɔ wampam mu, ɛnyɛ ne o, ɛnyɛ ɛpɛ nso. Enti dɛn nti na ɛtu obi bɛ so ɔsesa abakɔsem a ɛwɔ hɔ? Zion abakɔsem a ɛwɔ hɔ a ebiara nim sɛ sei na asie ɛwɔ ɛyɛ ɔpem so ɔpɛ nso no, adɛn nti na nnɛ obi sɛ ɔba bɛsesa no? Zion ee teɛ.

Israel hɔ nananom a sum mee nyinaa a wɔhaw wɔn nyinaa no, yɛne wɔn bɛhyehyɛ ne nyinaa pɛpɛɛpɛ. Ɛwɔ adwuma ase baa ne bakɔ kyekyere hɔ.

representative wɔ hɔ na ɛhɔ deɛ ɛkɔ so wɔ bono nkura ɛwɔ so a ɛwɔ sɛ yɛpɛgya yɛn nyinaa ɛbɛma mo ayɛlɛ ɛbɛpɛgya yɛn nyinaa ma yɛakɔ Nama kwan na mmerɛ a yɛyɛ saa asa no kɔmitie no ne yɛhyehyɛ regions no mu ɛne yɛhyehyɛ mu no bono bono east ahafo ashanti region wɔn nyinaa ɔsɛ yɛnyɛ nipa bɛsio anan ɛtiɛ

Mmom nyinaa nso mu ayɛ du. Ɔno, ɔnka sɛ bra na bɛyɛ akoa. Ɔbɛpagya wo na wayɛ m'ahene. Yom. Me, mepagya nnipa ama ne mu ayɛ du a, na me koraa memfee anyɛ akoa. Mese mepagya yɛn mmom mu ayɛ du a, wo deɛ Yom. ɔmpene. Na ɔno a ɔbɛpagya obi ama no ayɛ m'ahene ama ne mu ayɛ du no, wote hɔ sɛ ɔmpene ne mu, nnipa ko no mɛyɛ wo w'akoa. Woate bi da?

John, ɛdeɛ bio, wɔn nyinaa na tie wura nkyɛn ɛwɔ ase. Nipa wo esi yɛ wura no na wo nipa baako so nyɛ wura no ma mede woyɛ dɛ. John, na ahemfo akɛseɛ akɛseɛ nte sɛ ɛtie wura nkyɛn ɛwɔ ase na nipa baako woso woso mu no a tra baabi ɛ wɔde yɛ de woyɛ dɛ. John.

Wɔbɛtena ase na wɔahwehwɛ mu nkuraa te aka mu hɔ no a wɔfata sɛ yɛbɛpagya wɔn mu no ama wɔn ayɛ du no. Yɛmfa mmra yɛnkamfo nkyerɛ no na ɔne wo dwuma. Yɛnkɔboa Berekum henenom na wɔn mu nyɛ du wɔ Pono Region. Wɔyɛ a, na wɔatumi akɔboa na Berekum henenom mu ayɛ du wɔ Pono Region hɔ. Wɔtumi ayɛ adwuma kama. Bono East nso deɛ ate aka mu nyinaa mɛhwɛ sɛ bɛsie ano. Bono East nso deɛ ate aka mu nyinaa nso wɔbɛhwɛ ne nyinaa.